Каф сүрәсенең егерме җиденче аятендә Алла Сүбханаһу вә Тәгалә, менә иң беренче нәрсә турында әйтеп китәргә кирәк, менә һәрбер кешегә Аллаһы Тәгалә бер аздырып торган бер шайтанны янына билгеләп куйды. Каля каринуху, Коръәндә әйтелә, һәм аның карине, ягъни һәм аның якын дусты, Дус дигән сүз, ягъни аздырып торган бер шайтан, җен. Каля каринуху һәм аның шул шайтаны әйтер, Мин аны аздырмадым, ул үзе бер ерак адашу эчендә иде. Ягъни без менә күп очракта бөтен гөнаһларыбызны Ялкаулыкларыбызны шайтанга шайтан вәсвәсә кылды дип әйтәбез. Менә шайтан виноват, ул кытыртты. Ләкин вакыты җиткәч, шайтан, шайтан да әйтер. Минем аның гөнаһлы булуында бернинди дә эшем юк. Ул үзе! Үзе бер ерак бер адашуда, адашу эчендә иде. Шуңа күрә бөтен нәрсәне шайтанга сылтап булмый. Бөтен әйберне. Шайтан ул безгә колакка гына әйтә, вәсвәсә кыла, ләкин кеше үзе сайлый, эшләргәме аны яки аңа эшләмәскәме. Менә һәрбер кешегә бер карин Билгеләп куйды, Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә, ул җен була инде ул. Һәм Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән дә сорадылар, Әллә синең дә ул бар мәллә? дип сорагач, ул әйтте, Әйе, миндә дә бар, минем янда да бар, ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мин аны яхшылыкка өндәүче җенгә, ягъни ул шушы җен, Мине фәкать яхшылыкка өнди, яхшы эшләргә. Менә кеше янында ничә фәрештә бар микән дигән сүзгә килгәндә, менә чыннан да, менә без бу дөньяга килдек, һәр көнне уянабыз, каядыр барабыз, менә безнең яныбызда ничә фәрештә бар микән? Ничә фәрештә безнең яныбызда йөри һәр көнне? Риваятьләргә нигезләнсәк, иң беренче аятьләргә, аннары хәдисләргә, менә шунда иң беренче ул безне безнең яныбызда һәрвакыт ике фәрештә бар. Ул фәрештәләр Аллаһы Тәгаләнең әмере белән безне төрле Әйберләрдән саклыйлар. Ул кешенең алда һәм арттан баручы фәрештәләр бар. Төрле-төрле зыян-зарарлардан Аллаһның әмере белән алар безне саклыйлар. Менә ул Коръәнгә нигезләнгән ике фәрештәләр бар, ди. Рәхмәт фәрештәләре, анысы аерым, монысы алдан һәм арттан безне саклап торучы Әлбәттә инде, ул Алланың рәхмәте белән генә менә ике фәрештә була. Аннары ике фәрештә ул да булса кирамул кәтибин дип әйтәләр дә аларны. Менә тегеләрнең исемнәре әл-мугаккибат. Әл-мугаккибат дигән фәрештәләр, ул менә алдан һәм арттан баручылар. Ә гамәлләрне һәм гөнаһларны язучылар, алар кирамул кәтибин. Ягъни Гөнаһны да яза, яхшылыкны да яза. Алар һәрвакыт безнең белән бергә. Менә тәфсирләрдә языла инде ул, уң якта фәрештә яза кешенең яхшы эшләрен һәм сул яктагы фәрештә ул кешенең гөнаһларын язып куя. Һәм шунысы кызык, кеше яхшы эш эшли икән, аңа Уң яктагы фәрештә шул ук язып куя ул эшне. Ә сул яктагы фәрештә, әгәр дә кеше берәр нинди начарлык эшләсә, начарлык әйтсә, бу вакытта уң яктагы фәрештә тегесенә әйтә, Моны син пока язмый тор. Бәлки ул тәүбәгә килер. Һәм төрле төрле риваятьләрдә төрлечә языла, төрлечә әйтелә, кемдер әйтә, өч сәгать, кемдер әйтә, алты сәгать, җиде сәгатьме, анысы Аллаһы Тәгаләгә мәгълүм. Ләкин ниндидер булса да, күпме дә булса да, вакыт фәрештә гөнаһны язмый тора икән. Чыннан да бу бик зур нигъмәт. Кеше бит инде тәүбәгә, гафу, сорарга мөмкин Аллаһы Тәгаләдән. Ә әгәр дә инде кеше гөнаһында тәүбә итмәсә, ул вакытта аның дәфтәренә фәрештә язып куя шушы гөнаһны. Менә бу дүрт фәрештә һәрвакыт безнең яныбызда. Һәм бишенчесе бар, Шул бишенче фәрештәнең безнең ул бармы, чыннан да бармы, яки бу берәр нинди зәгыйфь риваятьләргә нигезләнгән шундый бер хәбәр. Ләкин бишенче фәрештә кайбер китапларга, кайбер китапларда укып карасак, ул фәрештә безнең маңгай тирәсендә йөри һәм ул һәм ул кешенең әйткән пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмгә салаватларын аңа тапшыра, аңа җиткерә. Чөнки хәдистә дә килә, салаватлар әйтегез миңа, чөнки чыннан да сезнең әйткән салаватларыгызны миңа җиткерәләр, дип әйтте Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм, бигрәк тә җомга көнендә әйткән салаватлар. Менә бу фәрештәләр, алар безнең белән һәрвакыт, 24 сәгать, беркая китми. Ләкин бар аерым рәхмәт фәрештәләре. Һәм Рәхмәт фәрештәләре, алар булырга да мөмкин яныбызда һәм булмаска да мөмкин. Менә кайсы вакытта фәрештә, фәрештәләр, шушы рәхмәт фәрештәләре бездән ерагая, шуның турында әйтеп китәргә булдым. Менә беренчесе Менә бар бит шундый сүз, биш терле йортка рәхмәт фәрештәсе кермәс дигән. Менә шушы биш нәрсәне әйтеп китәргә кирәк. Беренчесе, ул да булса ялган сөйләү. Алдалау, ялган сөйләү, хакыйкатьне яшерү. Әйе, дөрестән дә бүгенге көндә менә 100% Ялган сөйләми торган кешеләрне табарга бик авыр. Бөтенләй ялган сөйләми торган кешеләрне табарга бик авыр. Кемдер үзенең кимчелекләрен күрсәтмәс өчен ялган сөйли, ялган нәрсәдер язып чыгара. Кемдер акча өчен, кемдер нәрсә өчен, кемдер дәрәҗә өчен, кемдер куркып ялган сөйли. Менә шундый идеальный кешене табарга бик авыр ялган сөйләми торган. Булмаса да, Безгә мөселманнарга нәрсә аңларга кирәк, нәрсә белергә кирәк? Менә э, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ялган сөйләгән кешеләр турында. Беренчесе ул әйтте, менә әгәр дә кеше ялган сөйли икән, рәхмәт фәрештәләре шушы ялган сөйләү ялган сөйләүдән авызыннан килгән ис Аркасында рәхмәт фәрештәләре кача. Без ялган сөйләгәндә үзебезнең теге әйтәләр бит инде менә сарымсак исе килә, суган исе килә, сагыз исе килә. Ә ялган сөйләүнең бит исе юк безнең өчен. Ләкин фәрештәләр инде аны сизә һәм ялган сөйләгәндә фәрештәләр кача кешедән. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтте, ялган сөйләүдән ерак булыгыз. Чөнки ялган сөйләү ул бозыклык белән, әхлаксызлык белән, азгынлык белән алар икесе дә утта. Алар икесе дә утта дип әйтте. Хәм өченче риваят, бер ана кеше Үзенең баласын янына чакырып, Кил әле монда, менә сиңа бер хөрмә җимешен бирәм, дип, пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм аннан сорагач, Әгәр дә ул килсә, син аңа шушы хөрмә җимешен бирмәсәң, сиңа гөнаһ язылыр иде. Менә ялган, сиңа гылах гөнаһ язылыр иде. Менә бу беренчесе, ни өчен рәхмәт фәрештәләре кешедән ерагая, ул ялган сөйләү. Икенчесе, ул да булса хәрәм исерткеч әйберләр өйдә тоту, этләр яшәгән, мәсәлән, квартирда өйдә тоту этләр, э, э, этләр тоту инде. Һәм э, Җанлы сурәт, кеше булсынмы ул, хайван булсынмы ул, өйдә менә кайбер кеше бит инде картиналар элеп куя, анда кеше ясаган, хайван була. Фото, фотосурәт турында сүз бармый, чөнки фотосурәт ул безнең заманда гына килеп чыккан бер нәрсә. Моның хакында галимнәр төрле-төрле фикерләр йөртә, моның турында сүз бармый. Сүз бара э, рәсем, җанлы кеше һәм хайван. Менә шушы гамәлләр, яри эчемлекләр, исерткеч эчемлекләр иде тоту, э, этләр һәм рәсемнәр. Бу рәхмәт фәрештәләрен бездән ерак айта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, исерт өйдә исерткеч булса, фәрештә ул йортка кермәс. Ә әгәр дә кеше өендә медицина төрле-төрле авыруларга каршы, мәсәлән, кемдер компресслар ясый, кемдер уколлар ясар өчен өендә спирт нәрсәләрен холодильникта тота, бу вакытта нишләргә? Әлбәттә, монда шушы сүзләрне аңларга кирәк кешенең ниятенә карап. Әгәр кеше кибеткә барып эчәр өчен шушы эчемлекне өйгә алып кайта икән, бу бер хәл. Әгәр дә кеше өендә эчем эмә шундый хәмер әйберләрне, менә спиртларны медицинада кулланыр өчен тота, монысы бөтенләй бүтән нәрсә. Бөтен нәрсә кешенең ниятенә карап билгеләнә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтте, Э, рәхмәт фәрештәләре потлар сынымнар сүрәт җанлы сүрәт кеше һәм хайван э, сүрәтләре менә шундый әгәр дә шушы әйберләр була икән өйдә фәрештәләр анда кермәс ди һәм өченчесе эт турында да шулай әйтте өйдә эт булса фәрештә анда кермәс дип әйтте өченчесе

Дүртенчесе, ул намаз укымаган кеше. Менә намаз уку турында ике хәдис бар. Беренчесе, ул менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтте, кеше намазын укып бетергәннән соң, Әгәр дә аның тәһарәте бозылмады һәм ул шушы урында утырып тора, кемдер зикер кыла, кемдер дога кыла, кемдер фикер йөртә, менә пока ул шушы урында кала, мәчеттә булса ул мәчеттә, өйдә булсын ул бүлмәдә, менә бу аның шушында фикерләп утырып торуы Фәрештә һәрвакыт аны янында булып дога кылачак. Аллаһумма гфир ләһу, Аллаһумма рхәмһу. Аллаһым гафу ит аны, Аллаһым кичер аны, рәхмәтеннән ташлама, дип фәрештә дога кыла. Шуңа күрә намаз укып бетергәннән соң тиз-тиз генә каядыр ашыгып, мәчеттән җигереп китмәгез. Фәрештәләр дога кылалар. Әкрен-әкрен генә ашыкмыйча гына тулысынча догалар кылып, Коръәннәр укып, чөнки фәрештәләр Аллаһы Тәгаләдән гафу сорыйлар безнең өчен. Икенче аять ул да булса, ой, икенче хәдис ул да булса, беренче сафта, беренче сафта укучы мөселманнар турында. Кем беренче сафта намаз укый, фәрештәләр аның өчен дога кыла. Беренче сафта, беренче сафта намаз укучылар. Һәм бишенчесе ул рәхмәт фәрештәләре кая булмас, кая кермәс, ул да булса, әгәр дә өйдә Коръән укылмаса. Пәйгамбәр, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Үзегезнең йортларыгызны, өйләрегезне каберлеккә каберлек ясамагыз, зиратларга әйләндермәгез. Ягъни, өегез һәрвакыт Коръән белән булсын, гыйбадәт белән булсын. Сүз күбрәк бара нәрсә турында? Өйдә дә Төрле-төрле нәфел намазларын уку турында. Духа намазлары, мәсәлән, истигъфар намазларын, шөкер намазларын, төрле-төрле нәфел намазлары уку турында сүз бара. Коръән укылырга тиеш. Ягъни өйдә һәрвакыт ниндидер булса да гыйбадәт кылырга тиеш. Чөнки өйдә балалар, алар күрәләр, алар өйрәнәләр һәм әти-әнисеннән алар үрнәк алалар. Икенчесе, икенче риваять, ә, Коръән укылган нигездә, Коръән укылган йортта Аллаһы Тәгалә шушы йортка бәрәкәт индерә һәм ул бәрәкәтне арттыра һәм ул нигездә фәрештәләр була. Һәм әгәр дә өйдә Коръән укылмый икән, бу вакытта Коръән укылмаган йортта фәрештәләр ерагая һәм ул нигезгә шайтаннар якыная. Шайтаннар якыная. Менә бу җәмәгать биш әйбер, биш нәрсә рәхмәт фәрештәләре ерак бездән ерак булган урыннар һәм гамәлләр. Һәм менә бу язып баручы фәрештәләр, безнең яныбызда җиргән булган фәрештәләр, алар көнгә ике тапкыр сменасын алыштыралар. Ул да булса иртәнге намаз вакытында һәм икенде вакытында. Һәм шушы үзенең вазифаларын Бер фәрештәләр икенче фәрештәне тапшырганда, алардан сорачак, Сез ул бәндәне нинди кыяфәттә, нинди рәвештә, нинди хәлдә калдырдыгыз? Һәм тегеләрдән сорачаклар, Сез аны нинди хәлдә кабул иттегез, ул кешене? Ягъни ул кеше нәрсә эшләде бу вакытта, сез килгән вакытта? Фәрештә әйтерләр, Әтәйнәхум вә хум юсаллун, вә таракнахум вә хум юсаллун. Без аларны кабул иттек, алар сине искә алдылар. Ягъни алар син боерган, ягъни алар мөселман булып, намазларын вакытында укыдылар, гыйбадәт кылдылар. Ә шушы кешене теге постларын, э, теге үзенең сменасын тапшырган фәрештә, фәрештәләр алар әйтерләр, "Ва таракна хумахум юсалун". Без аларны калдырдык сезгә, һәм алар намаз укучылардан иде, мөселманнар иде, ягъни алар. Шуңа күрә менә бу ике мөһим вакыт, иртәнге намаз һәм икенде намаз, икенде, икенде вакыты. Бу вакытта менә фәрештәләр алар үзләренең вазифаларын, үзләренең менә пересмен, короче, әйтеп эшли, шундый нәрсә була. Аллаһ субханаһу ва тәгалә безнең кылган гамәлләребезне кабул итсен. Менә тырышырга кирәк, шундый Мәҗлисләрдә катнашырга, кайда фәрештәләр бар, шундый гамәлләр эшләргә, фәрештәләрне үзебезгә якынайта торган иде һәм фәрештәләрне ерагайта торган гамәлләрдән, урыннардан безгә сак булырга кирәк. Әссәламү алейкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.